tadzoka nyaya yedu yaset one iri kuenderera mberi but nyaya yatotanga izvezvi tiri kuona kuti eh, kune vanhu vashomanana vakapoteredza emerson vari kuudza matambudziko ose amunosangana nawo muday to day life yenyu vanoita kuti mishaiwe mishonga mumahospital vanoita kuti macivil servants navamwe vashandi musapuwa eh, pei dzakakwana vanoita kuti eh, mafarmers asabhadharwa zvakanaka ndikangoti vanhu vari kukonzeresa madambudziko ese ndivo vanomasika saka eh, tava kutanga kudhilana vanhu ivava ava ndava kutokupai mazita avo vanhu ivava tinotanga nakuda kwashe regimond tagwirei ndo number one chidananda ichi chotodawo kutoita purezidendi ichochi chinotamba hachiti zeve mushe achifurira naokusiria kuti kana iye akasapinda panopinda okusiria ndiye munhu ari kupiwa mamaini ose right ehurumende ndiye munhu ari kupiwa eh, makambani ese ehurumende ndakambotaura last time ndikapa maexample ana zb ana cbz ana fidelity you know eh, you know makambani akati wandei wandei right tobva pana iyeye tinoenda pana anonzi wicknel chivhayo wicknel haana kana bepa rekuratidza kuti ane kambani kana kuti maofisi oti anoparetera papi but akutozviti se sewicknel chivhayo nemari yekungopiwa yenyu achingopiwa naed anopuhwa matenda matenda acho haasapply but mari anenge abhadharwa in advance wobvunza ed kuti ko mari inongoti wiknel anongotengera vanhu mota anoiwana kupi ed anotaura kuti a ah, ane mari yake ini handizi kuti but nyaya yegwanda project is not a secret right you know yakangofa yakaloda achiprotectwa naed tina pedzai scott sakupwanya rimwe tsotsi rinopuwa mukana wekuexporta gold rayo risikabhadhari tax kana kuti mutero kuhurumende but richibhadharisa vamwe vose maplayers 7 percent yegold ravo ravanenge vachida kuexporta mari vanenge vaizogovana naed tina eh, george guva matanga nicknamed 10 percent kadziri rose rose remuhurumende kuti ribudirire ka riite go through gwama matanga anopiwa 10 percent yedhiri iroro iye manje atenga maproperties all over the world vana south africa vana uk vana vana states vana canada iri mari yenyu iyoyo yaanenge achishandisa imi muchishayiwa mushonga eh, tinoumwe anozviti mbinga munin'ina waed anonzi julius charumbira mapingure shumba panzvimbo ari panewlands right ari kuitawo mashura ake iwawawa ndivo vanhu vese vanenge vachidii vachisimbisa ed vavava vachibatsira kubora upfumi hwavane vezimbabwe tina john panonetsa mangunza former reserve bank governor mupfana wangu wandinyadzisa zvikuru mupfana iye naachidoko naachimutsvaga kuti ndimupe advise haadairi kana mafoni but achasangana nazvo tina mutuli ncuve minister of finance ari kuitawo mashura ariko kufinance ikoko tina obey chimuka obey chimuka ipatina yakuda tagwirei vari kungoba upfumi zvakafanana tine tsotsi iri rozi temta paul tungwarara uyu ndinomuvenga zvekumuvenga izvi zviya zviya zvekuti ari kufamba achichipisa vanhu vakaunza rusununguko iye anenge achifamba nezimotas 4 by 4 but uri kuigira corporate kabascor corporate haane 70 years right anogara mumakomo omuigira kabascor kokuti tiri kumutendana nebascor eh? hamusi kuonai kuti munhu asina hanya eh, neropa rakadeuka richisunungura nyika ino iyi iye paanenge achoenda kumakomunisi anodii kunge achovha pasikoro tina douglas kwande bruwa idii zvakare zvese izvi zvigananda zvakonzera kuti mhuri yezimbabwe isafe ndivo vanhu vari kutora mari yose ingade ichibatsira kuti nyika ibudirire